Dyfed Gruffydd yw'r enw, dwi'n byw yn Plas Newydd, Llwndyrys. A Myrddin ap Dafydd dwi inna. Da ni'n dau yn rhan o grwp o ddeuddag sy'n dod ata'n gilydd i sefydlu Cwrw Llŷn. Da ni'n bragu ers dros ddau fis bellach. Un math o gwrw da ni'n neud, cwrw chwerw, blasus, eithriadol o'r enw Brenin Enlli. Da ni'n cyflenwi pedair tafarn ar hyn o bryd, yn llwyddo i fragu rhyw un gasgen ar ddeg yr wythnos. Dwi un o'r deuddag, a mae pawb a'i a'i broffesiwn ei hun. Mae gynnon ni fildars sy'n roid i i adeiladu a phetha, a d- dwi 'na efo'r ochr chemicals 'ma, hogia llaeth sy'n y yn y ffatri laeth. Mae gin bawb ryw beth bach fedar ni gyfriannu tuag at yr fenter. Mi ddoth y syniad yn wreiddiol o fragdy arall yn Nyffryn Conwy, yy bragdy Nant. Criw o ffrindiau mi o'r dyffryn hwnnw yn symud ymlaen i i gael offer mwy ac yn cynnig yr yr offer bach cychwynnol i ni yma'n Llŷn. Yn ei hanfod, mae bragu cwrw yn beth syml iawn iawn, ond mae yna fanylder hefyd, mae'n rhaid cael yr union faint o o ddŵr, mae'n rhaid cael y gwres yn iawn, mae'r amser yn bwysig hefyd. Mae'r haidd yn cael ei roid i fwydo i ddechrau, i drwytho yn y dŵr, a'i adael wedyn am awr ag ugain munud. Mi fydd hwnnw wedyn yn cael ei odro. a'i drosglwyddo i decall sydd yn fydd yn berwi yr yr yr y trwyth am awr ac ugain munud arall gan ychwanegu hopys at y blas. Yna mae'n cael ei oeri'n sydyn wedyn yym a'i roi mewn llestar mewn celwrn arbennig ar gyfer ychwanegu'r burum ac fydd yn cael ei adal yn fanno am dridiau a plesu tridiau arall wedyn i oeri ac yna fydd o'n barod i'w gasgenu. Dŵr Cwm Strallyn 'dan ni'n ddefnyddio yma yn Llŷn, dyna sy gennon ni, dŵr meddal o'r mynyddoedd, ac mae hwnnw'n rhoi cymeriad arbennig a blas arbennig i'r cwrw. Yym mae o hefyd yn wedi cael ei enw lleol, Brenin Enlli, a dwi'n meddwl bod y stori a'r cymeriad sy'n tyfu o gwmpas enw fel fela yn ychwanegu at ei werth o, yn ychwanegu at falchder lleol yma yn Llŷn, bod gen wlad Llŷn i gwrw ei hun o'r diwedd 'lly, ac yna bod 'na straeon a chydig o chwedloniaeth lleol yn dod i fewn i'r enw ac i ramant y peth hefyd. Mae bragdy hyna Cymru wedi ganfod ym Mhorth Neigwl mynd yn ôl i'r oes efydd, ac felly mae 'na lot o straeon a threftadaeth ynglŷn â hyn i'w gyflwyno. Dwi'n meddwl bod yn bwysig ein bod ni fel Cymru yn rhoi gwerth ar ein treftadaeth, bod y treftadaeth honno yn cynhyrchu incwm hefyd, a mae yna gyfle euraid i wneud hynny hefo'r diwydiant bragu lleol yma. Mewn cwt dan ni'n cynhyrchu ar hyn o bryd a dan ni eisoes wedi tyfu yn rhy fawr i'r cwt. Dan ni wedi edrych ar unedau diwydiannol a dan ni â llygad ag ar un yn Nefyn. Dan ni yn edrych hefyd am offer mwy. Mae'r offer yma yn gwneud pum casgen a hanner o un brag. Dan ni'n edrych i chwilio am am offer fydd yn wneud pedair casgen ar ugain. Dan ni'n barod i gymryd y cam yna. Mae yna um, bedair tafarn yn cael eu cyflenwi rwan, deg yn disgwyl am, am gasgeni. Felly mae'r ma argoelion yna. Mae gennym ddigon o brofiad mewn gwahanol fusnesau eraill i wybod mae'r amser yma eisoes i ni gymryd y cam nesaf. Ym mis Medi, da ni am arbrofi gyda chynnyrch arall, peint golau melyn fydd hwnnw, a llawer mwy ffrwythus fydd yn apelio at ferched a hefyd at, at fechgyn ifanc sy'n yfadlagar falle. Ac yna mi gael ni uh, falle yn hwll y gyia cwrw tywyllach, uh, cryfach i ddathlu yr adolyg.